Мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән Мәккәдән егерме ике километр ераклыктагы Худәйби дигән җирлектә торабыз. Бу урында Пәйгамбәребез алты йөз егерме сигезенче елны үзенең мең дүрт йөз сәхабәсе белән килә, гомрә хаҗы кылырга ниятләп. Алар э, бик әз генә корал алган булалар, шундый мөселман киемнәре кигән, ихрамда булалар инде. Димәк, э, аларны Мәккә мөшрикләре, кәфирләр туктаталар. Әйтәләр, без сезне кертмибез Мәккәгә, диләр. И шуннан соң инде пигамбәрбез үзенең сахабалары белән шул урында туктый и әйтә җибәрә үзенең ярдәмчесе Усманны Мәккәнең җитәкчеләре белән сөйләшергә, чтобы алар җибәрделәр бу мусульманнарны хаҗ кылырга. Чөнки ул заманда бөтен гарәпләр инде хаҗ кыла торган булганнар. Ул гадәти бер әйбер булган, умра хаҗы кылу. Һәм шуннан соң әмма ләкин Усман кайтмый да кайтмый, кайтмый да кайтмый, имда инде сүз тарала, аны үтергәннәр дип. И шуннан соң бөтен мусульманнар бергә җыелып, шушы агач, агач була монда бер, ул агачның Ридван исемле агач, шуның астында инде бәйгать бирәләр, ягъни ант итәләр, ягъни кулын пиамбәребезгә, димәк, кулын кулга тотынып, аны ант итәләр, что без синең белән үлгәнче монда торачакбыз, сиңа буйсыначакбыз дип, әгәр безне Мәккә мөшрикләре, кәфирләр әйләнеп алып сугышырга туры килсә, без үлгәнче сине яклап үләчәкбез дип шулай ант итәләр. И шуннан соң күпмедер вакыттан соң Госман кайтып җитә һәм инде Мәккәдән киләләр килешүчеләр, договорщиклар инде. И шунда Госман да аларны, видимо, куркыткан булган инде. Димәк, алар бар үлемгә әзер, алар бернәрсәдән куркмый дип. Шуннан соң инде Мәккәдән килә мөшрикләрнең инде сөйләшә белүче дипломатлары и килешү төзелә. Килешүдә язылган була, Быел хаҗ кылмыйлар мөселманнар, килә торам. Түк икенче елга гына хаҗ кылу рөхсәт бирелә. Бусы бер килешү. Икенчесе, ике кемнәр кем Мәккәдән килә хаҗ мөселманнарга, димәк, ислам динен кабул итеп, хиҗрәт кыла, килә Мәдинәгә, Мөхәммәд пәйгамбәр аларны куып җибәрергә тиеш була, кая? Мәккәгә. Кабул итмәскә тиеш була. Бу икенче килешү. Өченче килешү буенча, димәк, ике якта 10 елга сугышмаячак бер-берсе белән. и союзникларына да һөҗүм итмәскә тиеш булалар. Ун ел. И дүртенчесе, башка халыклар белән, племеналар белән килешү төзи алалар дигәнгә шундый килешү төзелә инде. Бу договор атала Худайбия килешүе дип атала. Шуннан соң инде мусульманнарга өчен бик авыр була бу. Чөнки алар бөтен сәмәтләнеп килгән булалар. Бу ихрамнар киеп, хәзер хаҗга барабыз дип, шундый ихлас нияттән Килгән була, менә сезгә күз аллыгыз, сез килгән мисал, Казаннан гомрә хаҗы кылырга дип, и сезне әйтәләр, Авыл Сауд Гарабстаны сезне кабул итми, бар кайтыгыз дип. Ничек инде шул кадәр акча сарыф итеп, энергия сарыф итеп без килдек, и кертмиләр безне. Бик каты ачуланачаксыз, әйе бит? И теге тырышачаксыз барырга ничек тә булса үтәргә. Но пәйгамбәребез әйтә, әйдәгез быел булмый хаҗ, барыгыз Булган корбаннарыгызны чалыгыз, чәчләрегезне кыркыгыз. Быел э, хаҗ булмый, икенче елга гына була дип өч тапкыр әйтә. Ну сахабәләр берсе дә тыңламый. И аптырагач пәйгамбәребез кереп китә үзенең хатыны янында, ул вакытта аның э, Умму Сәләм исемле хатыны була, аның шакирына керә, борчылган хәлдә. И хатыны әйтә, «Э, кадерле ирем ди, э, я Расул Аллах, син борчылма ди. Э, Син беләсең бит инде, пәйгам- э, бөтен сахабәләр сине ярата, синең сүзеннән чыкмый ди. Син аларга башка бер сүз әйтмә, ди. Бар да үзең корбаныңны чал, и чәчеңне кырдыр, ди. Бөтенесе синең арттан нишләячәк? Иярәчәк, ди. И чыннан да, шулай торып тынычландыра үзенең ирен. И пәйгамбәребез шулай көч алып, чыгып китә ә, дәртләнеп, барып шушы са- ә, чә- ә, корбанын чала, и с- ә, чәчен кырга. И бөтен сәхабәләр аның артыннан ияреп шуны эшлиләр. И шулай иттереп инде, ә, булган корбаннарын чалып, эшләрен эшләп, алар кайтып китәләр. Мәдинәгә. Икенче елны инде алар инде киләләр күпләп гомрә хаҗы кылырга. И бу килешүнең бик авыр була, бик авыр була мөселманнар өчен. Чөнки алар ә, башта уйлыйлар, что бу бик начар килешү дип. Ә асылда ул бик мәгънәле, яхшы килешү була. Ә, нинди файдалар була бу килешүдән? Беренчедән, ике якта тынычлана, сугышмыйлар. Уже башка болар бит һәр елны сугышып торалар. Ә, и пәйгамбәрбез тулысынча үзенең көчен сарыф итә исламны таратуга. Бөтен Сауд Гарәбстанында булган бөтен гарәп кабиләләренә җибәрә үзенең дәгъватчыларын, исламны таратучыларны. Бик күп корольләргә хатлар яза. Бик күп кешеләр исламны кабул итәләр. Бусы бер. Икенчесенә пәйгамбәрбез исламны кабул итүче кешеләрнең саны бик күпкә арта. Бу килешү 3 ел дәвам итә. Шул 3 ел дәва эчендә Бик күп, меңнәгән кеше исламны кабул итә. Әле более того, пигамбәребезгә киләләр теге Мәккәдән исламны кабул иткән кешеләр. Алар бит күрәләр мусульманнар теге ничек матур хаҗ кылалар, нинди алар барса чиста, пөхтә, ялт иткән, шундый нурлы. И аларны да мусульман булып исламны кабул итәләр, но пигамбәребез Мәккәгә, Мәдинәгә килсәләр дә кертми. Болан борып җибәрә. Бу яшь мусульманнар китәләр Мәккә белән Мәдинә арасында бер тауга, шунда лагерь коралар. И Мәккә халкы тиз кераваннар белән чыгалар бу сәүдәгә. Болар боларны нишләр? Гел талыйлар, юл бирмиләр. Шулай торып Мәккә халкы нишли инде аптырашта кала. Бу ди мусульманнар белән килешү килешү төзедек ди, вроде файдалы килешү иде, но бернинди файдасы булмады ди. И ахыр чиктә түзә алмыйча мусульманнарның бер союзник племен, союз племенга һөҗүм итәләр. Бер кабиләгә һөҗүм итеп, аларның кешеләрен үтерәләр. И пиамбарыбыз аңлый, что болар килешүне бозды. Әйе, шуннан да шулай булган. Мәккә мөшрикләре, кәфирләр килешүне бозалар. И Мөхәммәд пиамбар мәҗбүр була 630 елны 10 мең зур гаскәр белән Мәккәне сугышсыз нисез нишләргә алырга. Мышлай иттереп шушы килешү төзелгән тарихи урында без торабыз. Менә бу иске шул килешү төзелгән урындагы Мәчет нигезе, ул инде хәзер таушалган, хәрабә хәлдә, шул тарихи бер истәлек булып тора инде. Янында хәзер матур мәчет төзелгән. Без шунда инде ихрамга киендек. Менә Алла бирсә, хәзер тагын бер умра хаҗын кылачакбыз. Инде әйдәгез бер Әл-Хамиш кул хуалла укып, шушы сәхабәләргә, исламны тараткан бәндәләргә дога кылабыз и китәбез инде. Алла тапшырды. Ая. Илаһи амин. Әлхамдулиллахи раббил аләмин, аррахманир рахим, малики